וועלקאם בעק צו נאך א שמועס, און היינט האב איך געוואלט רעדן וועגן א סאבדזשעקט וואס ס'איז מ'רעדט דערפון באט אן די פעריפערי, ווייסט אזוי מ'רעדט אזוי אביסל, ווייסט אזוי מ'שושקעט אביסל דערפון, אנדערע קופקעס רעדט מען הויעך דערפון, באט ס'נישט קיין קאנווערסעישן וואס איז, מעינסטרים לעטס קאל איט, באט פון ווי איך קום פון נאכאמאל איך רעד פון מיין עקספיריענס פון די עקספיריענס פון ווי איך קום די פלעצער פון ווי איך בין געווען און פון ווי איך קום דאס איז א קאנווערסעישאן וואס איז זייער לאוד און דעט איז פארוואס איז אידישקייט אזוי שווער נאו. דער'ס א מיליאן ענסערס טו דעט קוועסטשן, און איך, באט איך גיי אדרעסן זייער א ספעסיפיק זאך פון וואס איך רעד. ווען מ'הערט פון געוויסע מענטשן ווי זיס אידישקייט איז, שבת איז אזוי זיס, לערנען איז אזוי זיס, דאווענען איז אזוי זיס, מצוות איז אזוי זיס, חסד איטס סאו ביוטיפול, פיורים איטס די בעסט, די ביגעסט, און זייער אסאך פון אונז פילן עס נישט, ווי דאונט פיל איט, ווי דאונט עמברעיס, ווי דאונט עקספיריענס איט אויף די וועג וואס מען פארקויפט אונז. ענד עז א ריזאלט פאר סאו מעני אוו אס, אונז פארליר מיר אינטערעסע, אינסטעד זוכט מען זיך אינטערעסעס ערגעץ אנדערש. מען זוכט זיך מאדאליטיס פון סיפוק החיים ביי אנדערע פלעצער, אנדערע עוועניוס, דעט איז נעווער גאנא ווארק פאר אס עניוועי, קאז אונז האמער ליב קוגל, יאפטשיק מיט הערינג, סאו די אלע אנדערע מהלכים איזנט גאנא ווארק עניוועי, און היינט אנפארטשענעטלי איז עס. אז מען זוכט זיך דראגס, מען זוכט זיך שרומס, מען זוכט זיך די אלע אנדערע צו MDMA, צו טריפס, צו אלע מינע מעטאדס פון טרעפן א סערטען גוד פילינג, ביקאוז סאו מעני אוו אס פארשטיימען אונז נישט וואס דאס איז פון וואס מען רעדט אפילו. שבת איז אזוי זיס, איי געס, יו נאו, פוד'ס גוד, סליפ איז גוד, באט פון וואס רעדט מען? נאו די ענטפער אויף דעיס די קוועסטשען פון זיסקייט און אידישקייט צו קאנווערסעישען פאר זיך. איך וויל רעדן פון די אוטסייד אוו די קאנווערסעישען וויטש איז. ווען מען קוקט אריין אין ספרים, און צו איז עס חסידישע ספרים, צו איז עס מוסר ספרים, צו איז עס חזל, צו איז עס נביא, ס'איז דא א קאנסיסטענט מעסעדזש אז ווערן נאנט צום אייבערשטן, ווערן נאנט צו גאט, וויטש איז אידישקייט, אקעי? אידישקייט איז רולס צו ווערן נאנט צום אייבערשטן, רולס צו טון וואס די אייבערשטער וויל אויף די וועלט, דאס איז די תורה. יא אין סימפל טערמס, איך בין נישט קיין אוטאריטי אויף תורה, פרעג דיין רב, וואטעווער, איים נאט הער טו טעל יו האו טו ליוו אידישקייט, איים טאלקינג אבאוט א קאנצעפט. סאו ווען מען קוקט קאנסיסטענטלי פון די תורה אלל די וועי דאון צו די היינטיגע רעבעס, צו די היינטיגע ראשי ישיבות, צו די היינטיגע בעלי מוסר, די היינטיגע אינפלוענסערס, די הייליגערע, אידישקייט איז נישט גרינג, וואס הייסט ס'איז נישט גרינג? פירסט אוו אלל לייף איז ניזי, יעדע איינער פארשטייט דאס. באט ענדזשויען די אינערליכע, די מאוסט ספיריטשועל ענד אינטעריער פארטס אוו אידישקייט, אוו תורה, שבת, מצוות, תפילין, דאווענען, אלע די זאכן טעיקס א לאט אוו הארד ווארק. סאם אוו איט קאמס וויט דיסציפלין, מען טאר נישט זינדיגן. אקעי, וואטעווער דעט מיענס. אגעין, איך בין נישט דא דאס, נאט מיי דעפארטמענט. מען טאר נישט עסן געוויסע עסן, מען טאר נישט עסן געוויסע וועגן, מען דארף מאכן א ברכה, מען דארף, ווען ס'קומט שבת דארף מען זיך ביהעיוון א געוויסע וועג, מען איז אין שול דארף מען זיך ביהעיוון א געוויסע וועג, מען אינטערעקט מיט אנדערע מענטשן דארף מען עס טון אויף א געוויסע וועג. דאס טינגס ארנט איזי, באט. די זעלבע מענטשן וואס געבן אויף, ענד אי איים טאלקינג אבאוט מיי סעלף טא, איך רעד איך רעד איך אליינס האב דעס האב געהאט די עקספיריענס, אנשטאטס פון אריינלייגן די ארבעט וואס אלע ספרים זאגן מען דארף אריינלייגן, גייט מען צו יוטוב, צו סאושעל מידיע, צו די צייטונגען, צו בארנס נאבל, צו זייערע ביכער, און מען מאכט אויף זייערע ביכער, וואס גייען זיי מיך זאגן?

איך האב דא דירה וואס איז דריי האלב טויזענט יאר אלט, איך האב שוין אין מיין דירה וואס איז דריי האלב טויזענט יאר אלט האב איך דורך געפילטערט אלע זאכן וואס ארבעט נישט, סאו די טינגס דעט מעיד איט עפטער גירוש שפאניע תח ותט, היטלער, די נאציס ימח שמם, עווריטינג, ס'האט א סאליד רעקארד פון ארבעטן. סאו איך האב מיך געפרעגט א קוועשאן, פארוואס איגנאר איך די אינפארמעישאן, באט איך לויף צו נישט אידישע סאורסעס צו דיידזשעסטן און אויפעסן זייער אינפארמעישאן און צו אריינצונעמען זייער אינפארמעישאן און איך גיי יעצט אריינלייגן ארבעט אויף זייער שטייגער. מיט מיך ריעלייזן די קוועסטשען האט מיך געמאכט איז איינע פון די מעני פעקטארס וואס האט מיך געמאכט טראכטן העי איים דואינג סאמטינג ווערי ווערי ראנג פאר מיין לעבן פאר מיין לעבנס שטייגער וואן טו לאמיך נעמען א צווייטע בליק אויף אידישע סאורסעס. אויף וואס אידישע זאכן זאגן. פארוואס איז תורה מיך נישט געווען זיס צו לערנען? פארוואס איז דאווענען מיך געווען אזוי שווער? פארוואס איז דיסציפלין אויף א אידישע שטייגער מיך געווען אזוי שווער? פארוואס האב איך נישט געקענט זאגן קריש מע בזמנו? פארוואס האב איך פארוואס איז מיך אזוי שווער צו האבן דיסציפלין צו לייגן א פילטער אויף מיין פאון? פארוואס איז די אלע יו נאו אלל דיס דיפרענט טינגס וואס מיך אזוי שווער געווען און ס'איז מיך נאכאלץ שווער. באט איך לויף צו א צווייטן זיך צו לערנען זיין מעטאד פון דיסציפלין. ווען איך אנגעהויבן פרעגן די קוועשן האב איך גערילייזט צוויי סימפל סימפל סימפל בעיסליין זאכן, וואן איז, לייף איז טאף, אקעי, און די מינוט וואס מען גייט זוכן ביי יענעם, ביקאוס דו האסט נישט געוואלט פעיסן וואס דו אליינס דארפסט טון מיט אין דיין לעבן, אקעי, וויטש איז, איך בין געבוירן א איד, איך גיי שטארבן א איד, די בעסט וועי טו ליוו לייף איז אלס א איד אויף א אידישע וועג, די מינוט איך בין אנטלאפן פון אידישע זאכן ביקאוס ס'איז מיר געווען אזוי שווער, איך גיי נישט טרעפן, ס'איז נישט מעגליך, נישט נאר גיי נישט, איטס נאט פאסיבל, ס'איז נישט מעגליך צו טרעפן גליק רואיגקייט, אינער פיס, מיט יענעמס מהלך, איט דזשאסט דאזענט ווארק, און דו קענסט עס זען, אזויפיל מענטשן גייען צו צו נעפאל און אינדיע און אלע אנדערע מינע פארווארפענע פלעצער צו זין צו צו מאכן זיי יאגע, צו זייערע מעדעטעישן מיט די אלע זאכן, ענד איט דזשאסט נעווער ווארקס. אין שארט, אז דו פארשטייסט וואס איך האב געזאגט ביז אהער, רעדסטו אידיש ביסטו א איד, יא? נעם עס פון איינער וואס איז געגאנגען טעסטן אנדערע פלעיווערס, איט דאזענט ווארק די אדער וועי, וועסט זיכער נישט לעבן קיין דאבל לייף, אין א געוויסע זין, איך דאנק דעם אייבערשטן אז איך האב קיינמאל נישט גענומען יענע אפראוטש פון לעבן א דאבל לייף, באט איטס הארד אידער וועי, יו מייט עז וועל העוו די וועי, דו מייט עז וועל טו די מהלך וואס קומט מיט די קוגל, מיט די קישקע, מיט די הערינג וואס אונז ענדזשויען מיר. מעט מעט שוין שמועסן וועגן ווי אזוי מען האט א געשמאקייט אין אידישקייט אליינס, אין תורה אליינס, אין דאווענען אליינס, מעט אנקומען דערצו. באט איט איז דזשאסט די בעסט וועי. בקאז די אדערוועיס דזשאסט דאנט ווארק, יו נעווער סטאפ סערטשינג, מען הערט נישט אויף, ס'ארבעט נישט. שכוח פארן וואטשן, האפפולי האסטו געהאט א נייס מעמאריעל דעי, אדער האסטו געארבעט ווי מיר, און צו זעהן נעקסט טיים.